Här Clement, Dir hutt d'Wuert. Merci, Här President. Léif Kolleeginnen a Kolleegen, ech verspriechen, ech maachen et kuerz. Et ass sécherlech scho vill gesot ginn. Et ass ni schéi, wann ee gesondheetlech Problemer huet, an et ass nach manner schéi, wann een dann doduerjer vun enger Mesure de reclassement betraff ass. Nichtsdestotrotz ass et e wichtegen Outil an eiser Geschierkëscht, fir Leit an der Aarbecht ze halen. Et war awer och historesch gesinn ëmmer e komplizéierten Outil an eiser Toolbox an ass virun allem en Outil, deen dach lénks a riets seng kleng Hicken huet. Esou hat ech d'lescht Joer schonn an enger Question parlementaire nogefrot, wéi laang d'Dauer da beim Ausbezuele vun der éischter Indemnitéit ass, wann dann den Dossier constituéiert gëtt, a sinn do op eng Dauer vun zwee bis dräi Méint komm. Zwee bis dräi Méint, nodeem een da reklasséiert ass, wärend een eventuell keen normale Salaire méi kritt, wou een dann op säin. seng Indemnité compensatoire waart, dat kann, grad wann et keen décke Salaire ass, dach zu Lächer féieren. Ech denken, datt een hei och nach eng Kéier misst noschaffen. An da fir zu dësem Projet awer eppes ganz Konkretes nach unzeschwätzen, denken ech, ass d'Chambre des Métiers déi, déi et ganz treffend formuléiert hunn. D'Chambre des Métiers schreift an hirem Avis, an ech ralliéiere mech deem, datt et e Problem ka ginn, wann reng d'administrativ Decisioun vum Dokter engem Patron imposéiere kann, d'Aarbechtszäit vun enger Persoun an enger Mesure de reclassement ze erhéijen. Stelle mer eis d'Situatioun vir, datt eng Persoun op 50 Prozent reklasséiert gouf. Dofir stellt e Patron, deen awer déi nämlecht Produktivitéit a sengem Betrib brauch, eng Hallefdagsplaz an, vläit eng Vollzäitplaz an. A lo kënnt dann, well et glécklecherweis där Persoun am Reklassement besser geet, déi zeréck. Déi gëtt elo op 80 Prozent reklasséiert, dat heescht, se huet 30 Prozent méi Produktivitéit, fir déi se erëm soll schaffe goen. An déi Mesure administrative, déi Décision administrative vum Dokter geet duer, datt de Patron sech direkt muss drun halen. Mä wat mécht de Patron mat där Persoun, déi en eiergestallt huet? Pucht en se eraus? Hält en se? Schléckt en d'Käschten? Dat ass, mengen ech, en Hick, wou mer mussen an Zukunft en An drop halen. Mir mussen eis bewosst sinn, datt et dee Problem gëtt, a mir musse ganz gutt oppassen, datt dat doen net wierklech zu engem e Problem fir Employéen, déi als Ersatz fir eng Personne en reclassement komme gëtt. Mir brauchen also do flexibel Léisungen, mir brauchen do e Monitoring, fir sécher ze sinn, datt dat net zu engem grouse Problem gëtt. Fir eis Piraten muss d'Zil sinn, datt mer net, andeem mer, Enger Persoun, där et besser geet, erëm méi Aarbecht zoumudde kënnen, enger anerer Persoun Aarbecht ewechhuelen. Dee bemol ugeschwat, mengen ech, datt et, de Marc Baum huet et aus dem Avis vun der CSL ganz gutt zitéiert, Et ass nach kee perfekte Projet, mee en ass dringend néideg an dofir sollte mer dee stëmmen. An d'Pirate ginn och hiren Accord. Merci villmools, Här Clement. Elo huet awer d'Regierung d'Wuert, den Här Aarbechtsminister Dan Kersch.